Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Merħba għal podcast ieħor il-Biskuttin, kif issa drajtu tajjeb jien u George, insellmu lil George. Hello.
Il-ġimgħa l-oħra kellna programm interessanti ħafna fejn il-mistieden tagħna kien Dun George Dalli kellmuni ħafna nies. Ra u rawh ħafna nies. Rawh ħafna nies, tana wkoll xi informazzjoni importanti. U ħassejna li ħajkun tajjeb, allura mal-ewwel għadnilu l-ġimgħa d-dieħla se tkun magħna. Ekku, u fil-fatt Dun George bħalma jagħmel dejjem meta jista' żamm il-wegħda tiegħu li jkun magħna u għalhekk se nibdew it-tieni parti tal-programm

Nilqgħukom għal biskuttin, it-tieni parti ma' Dun Ġorġ Dalli. Il-paċi miegħek, Dun Ġorġ. Paċi miegħek, ma' Ġorġ, u mat-telespettaturi u s-semmiegħa kollha. Miegħek ukoll. Kellek feedback tajjeb. Feedback tajjeb ħafna u tiskanta mbagħad kemm timxi l-kelma għax illum hemm anke l-vantaġġ li dak li jkun joqbod il-programm bil-catch jara li jrid anke tal-bieraħ, allura meta jgħidu l-bieraħ taf xi programm kien hemm, Alla mbagħad in-nies ifittxuh u jistgħu jerġgħu jarawh u dik hija dak huwa vantaġġ kbir. U min qed jara jara 'l Dun Ġorġ illum allura nħeġġuh anke skużawni jidħol fuq il-paġna tagħna ta' Facebook isib l-ewwel parti ta' Dun Ġorġ għax dak tkompli miegħu. Iva min tilifha għandu jarah ukoll l-ewwel parti għax kien importanti ħafna tkellimna fuq il-familja fuq dak li t-tfulija ta' Dun Ġorġ u ħafna affarijiet interessanti li ħarġu minn dan il-programm. Jiena illum xtaqt iktar nistaqsik anki fuq il-ħidma tiegħek pastorali u affarijiet oħra, għax dana bilfors il-kliem tħaċċi rasha, kif jgħid il-Malti. Fl-opinjoni tiegħek, għaliex in-nies mhux qed tmur il-knisja l-Ħadd? U l-attendenza fil-quddies il-Ħadd naqset drastikament li jidhirli l-aħħar ċensiment kienet ta' xi tletin fil-mija biss.
Inqas minn hekk, jiġifieri. Taf x'qed tgħid? Għax kienet xi ħaġa tal-COVID. Imbagħad jerġa' wara l-COVID naqas aktar l-ammont. Dik kienet xi ħaġa qabel il-COVID. Le ma mhux minħabba l-COVID, jien naħseb li qabel. Dik l-istatistika li tajt inti kienet qabel il-COVID ħarġet, u mbagħad f'dawk is-sentejn tal-COVID meta il-Knisja għamlet appell isma' segwi l-quddiesa fuq it-televiżjoni waqt il-COVID. Wara. Li kien importanti li tagħmel dak imma. Wara ftit ħarġet statistakka oħra li naqset dak l-ammont li tajt inti. Ekku, ekku. U n-nies fil-fatt kien hemm min baqa' anke mwaħħal mal-quddiesa fuq it-television. Imma kien hemm. Imma ovvjament il-quddiesa fuq it-television meta ma tistax tagħmel mod ieħor hija xi ħaġa barka t'Alla. Imma l-quddiesa tmur tmur il-knisja. ma' sħabek l-Insara, tiċċelebra flimkien, tisma' l-Kelma flimkien, tikol il-Kelma flimkien. Issa inti saqsejtni għalfejn. U tieħu l-Ewkaristija, u fuq television, ma sax titqarben. Għalhekk, għalhekk, u l-Ewkaristija ġifieri jiena ngħid min ma jistax jagħmel tajjeb isegwi fuq it-television, imma min jista' għandu jmur il-knisja u jingħaqad. Issa inti saqsejtni mistoqsija importanti. Alfred, Jien ili 44 sena qassis. Ħdimt l-ewwel tliet snin viċi San Bastjan bħal qolmi. U hemmhekk kien hemm kappillan li llum nirringrazzja 'l Alla li l-ewwel żmien ta' saċerdozju tiegħu għamilt ta' viċi ma' dal-kappillan, Dun Vinċenz Deguara, għadu ħaj u mimli bl-għomor sal-lum. li kien saċerdot imma saċerdot ta' veru, ta' veru. Bniedem li l-istess kien jaħdem id-dry docks qabel daħal saċerdot. U allura kien hemm mhux biss għerf teoloġiku imma kien hemm ukoll għerf uman. U dal-qassis kien iħobb 'l kulħadd, in-nies kienet tħobbu, għamel kopulavur enormi, bena knisja, ma insomma. U hemmhekk bdejt biż-żgħażagħ u hekk. U dawn iż-żgħażagħ, peress li jien, għax hemmhekk ġejja l-mistoqsija tiegħek, peress li jien kont niltaqa' magħhom kuljum u kont inlaqqagħhom kuljum, għax kienet tgħaddilhom minn moħħhom lil ħadd ma jiġux il-knisja miegħi? Għax dawk konna flimkien! Konna komunità! Issa jekk int qiegħed f'parroċċa fejn aqqas taf min hu l-kappillan, aqqas taf min huma l-qassesin, bil-kemm kemm taf 'il kulħadd, kif tista' tħoss il-bżonn li inti tmur tintaqa' mal-komunità? Ma tafhiex il-komunità. Ma tħassokx parti mill-komunità. Anke l-Papa s-Sinodu, fuq ix qiegħed l-enfasi? Fuq is-sinodalità, il-flimkien. u l-parteċipazzjoni għax jiena membru. Imbagħad mort l-Istitut Kattolku, għaxar snin u nofs, imbagħad mort Libraġġ. U x'kienet l-ewwel missjoni li ħassejt nagħmel Libraġġ? Li toħloq sens ta' komunità. Jiena biż-żgħażagħ Libraġġ, Ġorġ, kont nikkompeti ma' Paċeville. Imma aħna konna nagħmlu l-Christbus, Mijiet, tfal, abbatini, bniet, subien, il-bniet kienu dejjem isbaħ, dik il-libsa dejjem pupi. Kien ikolli fuq 120 abbatini. Hemmhekk bdew l-abbatini nisa.
Hemmhekk bdew l-appostli mhux irġiel biss, irġiel u nisa. Illum il-Papa għamel kollox. Alla dak iż-żmien jiena kont eretiku. Illum Kont għalajt kritika.
Kritika. Illum sirt profeta, għax illum għamel għal-Papa. Eh? Per eżempju, dun, inti kont li kienet l-ewwel parroċċa li l-ħadd fl-offsinar jew fl-10 u nofs kont għamel il-qoddisa bil-lingwa Ingliża li tal-libraċ. Ekku, u dik kienet hemmhekk anka kienet tiġa qabli li ssir bl-Ingliż u ħallejda u ħallejt hemmhekk ukoll. Kienet fl-offsinar. Imma x'irrid ngħid, jiġifieri għalfejn in-nies waħda mir-raġunijiet għax qed qed iwieġeb Fred mistoqsija importantissima li għamilt int. Għaliex il-komunitajiet tagħna, il-parroċċi tagħna, orrajt, fil-festa, mal-festa. M'hemmx għalfejn ikun hemm San Bastjan u San Ġorġ jiġri fin-nofs. Nistgħu nagħmlu festa politika u xorta jiġu n-nies u xorta jixorbu u xorta jiddillirjaw u xorta jagħmlu kollox. All right? Imma is-sens ta' komunità li inti qed tgħix, qed tħossok parti mill-parroċċa. U meta kont l-Ibraġġ, fej kappella li kienet tesa' sitt irruħ, ma kienet tintelef fl-ebda quddies għal ħadd, u kulma kien hemm tliet quddisijiet. Bl-għajnuna t'Alla meta nħoloq das-sens ta' komunità, Knisja li saret tesa' ħamismija, wara li kif qal Ġorġ l-aħħar darba speċi bnejniji eċċetera, eh? u konna nagħmlu sitt quddisijiet, kienet tkun mimlija. Bit-tinda barra. Bit-tinda barra.
Għalfejn? Għax in-nies kienu jħossuhom anke meta jidħlu, eh, Dun Ġorġ, Dun Ġorġ, kulħadd ikellem lil xulxin, kulħadd dak, jien kont nagħmel anke boiler cafè, kulħadd min irid joqgħod jixrob u jagħmel, eċċetera. Fil, pereżempju, fil-Milied, lejl wara l-quddiesa ta' billejl, Hawnhekk ħa nsemmik fit-tajjeb nixtieq nirringrazzja s-Surrej Fenech li kien mill-Ħalant Hotel fejn kont taħdem inti Ġorġ. Iġibilna l-baguettes, il-perżut u dak, konna ninżlu bin-nies hemmhekk u nagħmlu xalata. Kont qed tgħidli kemm kienu jħallsu n-nies. Xejn! Xejn! Ħalli żgur jiġi kulħadd. Xejn, għax is-Surrey kien itina wkoll donation. Surrey Fenech. Għadu nixtieq.
Nista' qalb tajba kbira. Nixtieqlu, nixtieqlu kull saħħa. Il-familja kollha.
L-istess, l-istess pereżempju fl-Għid. Jiġifieri, aħna l-parroċċi tagħna, Youth Centres magħluqin. L-oratorju magħluqin. Fejn hu s-sens ta' komunità? Eh, veru, jiena kont l-Azzjoni Kattolika. L-Azzjoni Kattolika. Għara kemm nsemmih. Spiċċat.
Il-belt. U għada parti, għada parti minn qalbek.
Ħafna. Eh, għada parti.
Informazzjoni ħattemmek.
Minar ma trid.
Ta' ħajti. Anka ġili per eżempju f'kalamit inti tibda tgħid dan li kan kalazzjoni kien jgħallimni, dan li kien anka jsegwini. Mhux hekk ġifieri Michael Zammit qed nirreferi, imma Is-sens ta' komunità lanqas. Imbagħad hemm ħaġa oħra, Alfred, hemm ħaġa oħra. In-nies tiġi l-Knisja biex tiekol. Il-Kelma t'Alla u l-Ewkaristija. Jiena meta kont kappillan, darba stedint lil xi ħadd. Ħa nsemmih Don Alfred Zammit, għax ma rridx insemmi nies. U għedtlu tiġi tgħinni x'bin, għedtlu għaliex It-taf int ebla viċi, l-pazzi li kellu u għandha ħafna quddies f'idejha tisel, mela le qollu niġi, niġi, niġi, niġi. U hu dieħel kif ħa jibda jilbes qalli x'hemm Vanġelu llum.
Il-preparazzjoni tal-omelija. Għedtlu ħu l-envelop xbinha, ħu l-envelop, inża' u aqbeż lil barra. Għax il-kelma t'Alla u n-nies jixraqilhom aħjar. Il-kelma t'Alla u n-nies jixraqilhom aħjar. Ħu l-envelope u aqbeż għax int għal dan ġejt. Ħu l-envelope u aqbeż lil barra. Inqaddes jien ukoll tkun is-sitt waħda, ma jimpurtax. Dak iż-żmien kont niflaħ. Mhux vera sew qed tgħid. All right?
In-nies tittiekol. Tittiekol kelma t'Alla lis-saċerdot fred Skużawni qed noħdilkom il-ħin imma dawn ma nistax ma ngħidhomx. Sewwa qed tgħid, għax ġieli tmur funeral, pereżempju, tmur funeral mitt żagħżugħ pereżempju, bi droga, jew mitt żagħżugħ għax għamel suwiċidju miskin, qata' qalbu mill-ħajja. U nibda ngħid imma hawn knisja ppakkjata biż-żgħażagħ. Kif ma tagħnix ħasla s-saċerdot, kif għandek knisja ppakkjata quddiemhek? Jew inkella quddiesa tat-tieġ nitkellmu fuq id-divorzju. Għax fuq hekk ħafif titkellem, Mhux fuq l-imħabba u l-fedeltà, fuq id-divorzju. Huwa għalhekk importanti ħafna li s-soċ. U probabbli, biss inkompli ma qal li qal Alfred u naqbel miegħu għaliex naħseb il-Knisja Maltija wasal iż-żmien li tara dawn l-affarijiet, li tmur tagħti l-aħħar tislima żagħżugħ. Mhux hekk. Min qed jipprietka jagħmillek dwejjaq aktar milli tkun dħalt biju. Jiġifieri ma naħsibx li hija.
Nistenna eħe bħalma qal Alfred li jtik ċanfira. U kull quddies hija.
Li jdaħħlek hemmhekk. U kull quddies hija ċelebrazzjoni. Anke ta' funeral. Li aħna rridu niċċelebraw id-dħul ta' dan il-proxxmu, ta' dil-proxxmu. Imma s-saċerdot tal-omelija, Fred, ma jridx ikun biss ħaseb erba' punti ġo moħħu. Kitibhom fuq karta, mar qalhom lin-nies minn moħħu. Orrajt imbagħad dik il-karta refagħha, ħalli tliet snin oħra jerġa' joħroġha, għax kull tliet snin ikun hemm l-istess omelija, l-istess tema. Imma s-saċerdot li jrid jitma' lin-nies bl-omelija jrid imur quddiem is-sagrament. Irid iħalli 'l Ġesù jkellmu fil-widnejh. Għalhekk Ġesù qalilna, Dak li tisemgħu fil-widnejn, morru xandruh minn fuq il-blut. Imma l-ewwel trid tisemgħu minn fil-widnejn ħalli jinżillek fil-qalb, ħabib tiegħi. Għax in-nies jindunaw jekk is-saċerdot hux qed iwassal il-kelma ta' Ġesù f'dik il-Kelma t'Alla li qrajna jew inkella xi essay li jkun għamel f'moħħu. U meta n-nies jaraw dat-tip ta' saċerdot, imbagħad il-quddies tiegħu ma jonqos fin-numru fred, anzi jżid.
Għandi domanda li għatta inti, eh. ħanajti għaj mela, għax saqsilek Alfred il-ġimgħa l-oħra fil-programm. Biex tilħaq qassis hemm bżonn dan il-ħafna studju, disa' snin, l-università. U mbagħad ma nafx jekk jeżisti, jekk. Seba' snin, seba' snin. Seba' snin, ma nafx teżistix, imma qabel tilħaq qassis, mela seba' snin dak l-istudju kollu. Diġà qtajt, qed taqta' qalb ħafna żgħażagħ biex jidħlu għal għat-triq ta' saċerdot. Imma mbagħad dawn, pereżempju, jingħataw taħriġ. Kif tagħmel prietka, kif tiġi organizzata quddiesa. Ħa ngħidlek għal, ħa ngħidlek Ġorġ. Suppost. Jekk inti tifhem il-missjoni li l-Mulej qed isejjaħlek għaliha, ma tiddejjax li tagħmel seba' snin studju. Għax inti speċjalment jekk na, waħda mill-omeliji li hemm diżastru hija li ħafna qassisin ma jafux il-Bibbja. Ma jafux il-Bibbja! M'għandhom studju ta' Bibbja sewra ta' nies. Jien, li studjajt il-Bibbja u kont anke ngħallem il-Biblical Institute, eh? Meta tisma' ċertu interpretazzjonijiet tal-Bibbja, speċjalment anke fuq it-television, meta f'xi programmi jkun hemm min irid juru ħafna ruħu, mhux bilfors ikunu tal-Knisja Kattolika, u jibdew jgħidu. U interpretaw it-testment antik. U jibdew jgħidu ċaċati. Kemm għalla ħala. Kaza saqsik. Interpretaw it-testment antik. Meta Ġesu ġi fil-nofs. Ġesu ġi għal dak it-testment antik kważi. Ħodu paċenzja, ma qalx insewħ, għal imma issa ġejt jien, ħantikom testment ġdid.
Ġorġ, illum mhux talli ma tibkix dak is-seba' snin li kkun għamilt, talli bħali bħali u bħal sħabi kollha li niltaqgħu, nibqgħu nagħmlu dik li nsejħulha formazzjoni per aħna nhar it-Tnejn li ġej ħa niltaqgħu, flok nagħmlu tliet darbiet nitkellmu, niddiskutu, niċċajtaw, nhar il, nhar it-Tnejn li ġej mill-għaxra sal-ofsinhar sagħtej, darba fix-xahar, nagħmlu formazzjoni permanenti, naqbdu tema, Tema, Xi ħadd, Fader René, nhar it-Tnejn ħa jagħmel it-tnejn ta' wara ħa nagħmel jien, jagħmel qisu espożizzjoni tagħha, imbagħad nagħmlu diskussjoni bejnietna. Ħalli jien nibqa' niekol. U hawnhekk biex ma nagħtux. Għax iridu aħna. Mhux għax il-Knisja jew min imexxi qed jagħti. Le, id-djoċesi torganizza darba fis-sena wkoll. Biex ma nkunux. Kors ta' aġġornament.
Imma inti torganizzaw aktar. Darba fil-ġimgħa, darba fix-xahar. Biex ma nkunux tajna impressjoni mhux korretta. Irrid ngħid li hemm ħafna saċerdoti li
le mela. Li mela. jippreparaw orajt. Imma mbagħad hemm min u li huma ħafna wkoll li kif qed jgħidu Ġorġ jaħsbu li jafu ħafna jiena dejjem dejjem tallimt appuntamenti mingħajr preparamenti ifissru fallimenti.
Ekku, ekku, eżatt. Eżatt. Ħa nerġa' nirrepetiha. Arġa' għidha di.
Appuntamenti.
Mingħajr.
Mingħajr preparamenti. Ifissru fallimenti.
U jitqu n-nikbit.
U jitqu n-nikbit.
Immaġina aħna ġejna l-programm.
Inti naf, per eżempju, u mbagħad ngħidilek għax twila.
Per eżempju, naf li George, anke jagħmel ħafna mix-xogħol tiegħi, jagħmel ir-riċerka u jlestu d-domandi. Tajjeb? U anke jien, meta jkun persuna mod speċjali li ma nafux ħafna. Fil-fatt indunajt mill-ewwel li George kien jaf eżattament fejn irid jieħu l-programm. Tgħidli, jiena, inti għandek role ieħor, kulħadd għandu r-role tiegħu. Jien ma kontx naf il-programm fejn għandu jkun, dak mhux xogħli. Jien xogħli huwa li ngħinkom tmexxu l-programm u li b'sinċerità quddiemkom u quddiem Alla, ngħid dak li verament irrid. Imma importanti. Issa, xi ħaġa oħra. Hawn ħafna saċerdoti li kapaċi jitamaw in-nies. Però qed niddiskutu għaliex in-nies mhux imorru l-knisja. Għalhekk, fl-għedt u n-nies. U kieku niftħu l-linji f'dal-programm. Il-aħwa.
U das-suġġett nistgħu 'l quddies niddiskutuh, għax for 'il quddiem niddiskutuh. Xi darba ġejt ngħid it-tielet darba u niftħu l-linji. Wieħed live nagħmlu l-programm.
Nagħmlu programm live, naħseb id-direzzjoni tal-ismash mhux ħa tgħidilna le, George. Lili u lilek billi nieħdu t-telefonati man-nies u inti tkun il-mistieden tagħna fejn inti tisma' n-nies jgħidulek, b'mod speċjali dawk li ma jmurux il-knisja, għaliex mhux qed imorru l-knisja.
Però ħafna drabi ma rridux iwaddbu. Biss jekk ittini daqsxejn paragrafu żgħira. Mhux għax in-nies Naqsu milli jmorru l-knisja n-nies huma inqas spiritwali. In-nies forsi tista' tgħid inqas reliġjużi. Imma llum speċjalment ħafna nies, ħafna nies, il-mod kif Alla qed jiltaqa' magħhom. Il-mod kif Alla qed ikellimhom fil-qalb tagħhom, eh, hija xi ħaġa tremenda. Tarahom anke l-mod kif jirraġunaw, il-mod kif jaħsbu. Tgħid dal-bniedem, daż-żagħżugħ, dal, dil-mara, dar-raġel iltaqa' m'Alla. U għalhekk hawnhekk nagħmel appell lill-ġenituri, Alfred, fil-programm tagħkom. Anke jekk it-tifel, it-tifla m'għadhiex tmur quddies, jien nixtieq li għadha tmur il-quddies u tiekol l-Ewkaristija u tiekol il-Kelma t'Alla, imma mbagħad, Ħallu f'idej il-Mulej, ħalli jasal fil-qalb tagħhom kif irid hu, għax l-Ispirtu jonfoħ kif irid. Però kont qed ngħid li mhuwiex hundred percent laqqas tort tal-Knisja kollox. Le, le, le, le.
Għaliex hemm min iġib skuża. U soċjetà materjalista flus biss. Per eżempju, is-soċjetà. Ifhimni xorta.
Is-soċjetà nbidlet Ġorġ u sirna iktar egoisti. Għandna social media li tefgħatna f'direzzjoni differenti. Eħe, u inti qed tgħid li nbidlet, u l-Knisja għandha bżonn tinbidel u naħseb sabet Papa li qed jibdel ħafna affarijiet, pereżempju waħda mill-kbar li dal-Papa żgur, żgur, żgur, żgur se jibqa' msemmi għalija meta qal, nilqgħu, u ħa nuża l-kliem li nużaw aħna l-Maltin, il-poġġuti jistgħu jiġu, il-poġġuti jistgħu jitqarbnu,
il-gejs merħba Merħba. Fil-Knisja ma. Għax il-Knisja hija ta' kulħadd. Qed ibiddel.
Il-Knisja l-Papa ddefinija mhux tal-ġusti, tal-Fariżej, ta' dawk in-nies li huma aqwa mill-oħrajn, u allura jikkritikaw lill-oħrajn. Li jaħsbu li jwaddbu l-ġebla. Imma l-Knisja hija ta' kulħadd u għal kulħadd, għax Alla jrid isalva lil kulħadd. Il-problema li hemm, Fred, jekk jien, mela kif għedt inti l-affarijiet qed jinbidlu, naħseb tal-Papa qed jibdel ħafna affarijiet meta qal ħa nuża bil-Malti kif ngħidu il-podżuti jistgħu jipparteċipaw fil-quddies anke fit-tqarbin. Jiena nara mhux dik il-problema. Is-saċerdoti, Dun, qegħdin jismgħu milli qed jgħid il-Papa għaliex il, li llum Issa din li ngħidu podżuti, dik il-kelma antika. U hija, biex. Koabitazzjoni, hu. U hija dik tqila mbagħad, podżuti iktar ħafifa u jifhimha kulħadd. Imma għaliex podżuti x'tkun bilqiegħda? Jista' jkun.
Imma jiena smajt, per eżempju, wara li l-Papa qal hekk, li hemm qassisin li jkun jaf għaliex fil-parroċċi żgħar li jiena u l-persuna li hemm ħdejja aħna poġġuti jiġi jgħidlek isma', ma tistax titla' titqarben u dan ma jgħidlekx f'quddiesa tal-Ħadd, imma meta t-tifel qed jagħmel il-praċert jew it-tifel qed jagħmel il-griż. Ġorġ u Alfred, fuq dan li qed jgħid Ġorġ, Jew inkella li t-trabi jitgħammdu, jiena darba kont magħmudija, jiġifieri kont parrinu jien ta' xi ħadd li jismagħna fuq ir-radio, dawn kienu, ħa nuża l-kelma poġġuti, tajjeb? Jiena mort ġo knisja partikolari, dlamt ċappa u qatt ħriġt barra Qatt barra fuq il-fzuntier bdaw ċempluli, isma' hija din nistennewk qiegħed kważi nofs siegħa tard. Għedtilhom jien ili hawn, qalu għedtilhom il-knisja mitfija magħluq, bieb wieħed hawn. Qaltli le aħna ma nistgħux nagħmlu t-tarbija tagħna fis-sakristija.
Biex twieġeb l-istess domanda għandi jien kelli esperjenza Lourdes. Saċerdot partikolari. Illi kien hemm koppja. poġġuti, ħa nuża l-kelma ta' Ġorġ. U biex niftehmu.
Biex niftehmu.
Mhux miżżewġin bil-Knisja, u x'hekk tiġi. U ġew jgħiduli, qaluli tant qed nieħdu gost li aħna taf li din mhux il-mara tiegħi u jien mhux ir-raġel tagħha fiż-żwieġ għaliex aħna ninħabbu ħafna. Qalli tant qed nieħdu gost hawnhekk taf Lourdes. Qalli please aħna nistgħu nitolbu s-saċerdot forsi hawn biss iqarbilna? U r-risposta kienet le. Imma msomma, jien kont ngħidilhom titolbu 'l ħadd. Ġesù Kristu qed jistidinkom u morru. Għax l-Ewkaristija mhux tas-saċerdot, Ma l-Ewkaristija tiegħi. Proprjetà tiegħek.
Bravo. Ma dik proprjetà tiegħi. Ma kemm jien dik nixtieq ħafna ħafna saċerdoti. Mela l-Ewkaristija.
Mhux ċapċipa.
U ċapċipa.
Mhux Ġesù qed jistiednek. Jiena il-problemi kbar li kelli li braġġ fuq hekk kienu Ġorġ. Jiena kont nemmen. L-ewwel nett jien qatt ma għammidt lil ħadd fis-sagristija. Jien kulħadd għammed fil-knisja ma' kulħadd. Għax dik it-tarbija qed intija l-Ispirtu s-Santu, qed intija sagrament. U t-tarbija x'għandha x'taqsam? U anke hekk. U anke l-ġenituri. Ġenituri għax ma tirringrazzjax lil Alla li ġabuha għall-magħmudija. Mhux hekk. Ħa noqgħod nikkundanna. U meta Ġesù qal ħallu t-tfal jiġu għandi. U meta għandek it-tifel, u meta għandek it-tifel qed jagħmel il-proċess jew it-tifla, il-ġenituri kollha qegħdin jitqarbnu u ta' tat-tifel ma jistgħux jitqarbnu. Għax dik xi ħaġa li jiena tirrabjani. Mela l-Knisja tipprietka u tipprova tgħallem biex tinqata' l-bullying. Imma hi stess qed tagħmel bullying għax dak it-tifel xi jmur l-iskola jgħidulu, Ej, id-daddy u l-mummy tiegħek qas tqarbnu, ara tagħna tqarbnu. Daqshekk, dak bullying. Issa jien dan, dan bħala kappillan, u għalhekk qamu l-oħrajn kontra tiegħi. Bħala kappillan jien dan ma għamiltu qatt. Jiena, dawn li qed jgħixu flok ngħidulhom poġġut illum il-Papa tana kelma oħra, Ġorġ. F'relazzjoni komplessa. Daqshekk, dik hi. Ah, biex ikun iktar pulit, iktar ma jweġġax in-nies. F'relazzjoni komplessa.
Il-Papa, ħaġa li kont ngħidha jien, mhux qed ngħid jiena. L-ibraċċ. Daqs il-Papa ta' x'inqas noqgħod fejn subgħajh iż-żgħir. Imma kont ngħid, aċċetthom, ħobbhom, Imxi magħhom, akkumpanjahom u integrahom. Dik hija l-missjoni tal-Knisja u jien, bl-għajnuna tal-Ispirtu t'Alla hekk kont nagħmel. Naċċettahom li ejjew, ejjew, ejjew, nitqarbnu dakar inti fil-kuxjenza tiegħek, jien ħaġa waħda qed ngħidlek, Ġesù qed jistiednek. Imma nħossni agħmel int. Imbagħad ħobbhom, urihom imħabba, eh? Xi ħadd minnhom, pereżempju, apposta nagħmlu nagħmlu appostlu. Ħa nagħti messaġġ il kulħadd. Fimt? Akkumpanjhom, ejjew ħa nitkellmu. Imma mbagħad integrhom. Intom fully members of the church. Issa, intom tħobbu xulxin? Iva. Fejjem l-imħabba hemm Alla.
U dak il-messaġġ irid iwassal il-. Fejjem li u l-Papa, fil-fatt anke ftit ilu, minn għalija l-ġimgħa li għaddiet imma m'iniex ċert, tkellimna anke fuq kalamita fuq hekk, eh, li anke jekk inti qiegħed flimkien. Koppji tal-istess sess. U ma tistax tiżżewweġ, eh, fil-Knisja imħabba xi ħaġa legali, kanoniku. Dik jiġifieri inti m'intix miżżewweġ ma' Alla, u m'inti u Ġesù Kristu mhux qed jgħaqqad tagħkom, jien għedtilkom. Ġieli, privatament, imbagħad, ma rridx show offs. X'jien dik imbagħad li tinqeda. Le, show offs għal xejn. Taf għalfejn, George, għax imbagħad tiġi qisek qed tinqeda b'Alla. U jien Konxja ħafna minn dawn l-affarijiet. Jien anke fil-fatt inti tgħidilhom basta ma jitlaqx ritratt.
Ejwa, ejwa. Mhux għax jitla' ritratti ma' Żdun Ġorġ Ibża. Jiena pereżempju persuna fred. Qed ngħidha fuq it-television nibża'. Jiena, jiena, jiena pereżempju. Żdun Ġorġ Ibża. Isma' jiena pereżempju mhux l-ewwel darba li mmur tal-Grazzja, ġieli morna jien u inti. Jew morna r-Redentur. Qatt ma tellgħajt video jew Mhux hekk, ritratt mhux fuq hekk. Facebook, isma' jien illum ġejt tar-Redentur, ta! Jew jiena ġejt għall-Kirkendi. Dil-ġimgħa, U ejja. dil-ġimgħa ġurnata minnhom. ġurn- Mhux veru?
Ġorġ, Dak huwa show off, sorry, Ġorġ, show off. dil-ġimgħa inti fuq intom, ma f'Alfred ma kienx hemm. Tnejt inti għax inti kont hemm. Fuq fuq it- fuq Kalamita kellek il-Tadrakma. Christopher- semmejnik. U Christopher, Semmejnik. all right? Ħadt gost li rriferejtu li jiena anke l-Erbgħa

Fil-fatt dak, darbtej, għallhom madrak ma xi xi tfisser, qabel qabel sar xi ħaġa oħra. Għal le, madrak mija xi ħaġa internazzjonali madwar id-dinja kollha. Ma le, ta' ma naħsibx mad-dinja kollha. Je jew f'ċertu pajjiżi. Jien naħseb kull ittra tfisser xi ħaġa. Jien naħseb jien naħseb li minn Malta bdiet. Drakma huma n-nies li jridu jgħaqdu flimkien is-sitwazzjoni tagħhom, il-personalità ta' sesswali tagħhom mal-fidi tagħhom. Ekku. Għandhom dritt daw in-nies. Mela, mela. Tammirhom li għandhom l-ispirtu tal Jorganizzaw prayer groups, jorganizzaw Isma, ippermetti li ma rridx għax qed insemmu l-gejs. Fl-istess knisja hemm saċerdoti gejs. U ma jorux, bir-rispett kollu. Iva, eh, eh, dik per eżempju kienet. Ġifieri, ġifieri.
Kienet il-weta ta' ħafna. Dun Ġorġ il-knisja, jekk jien ammur qudiem l-Isqof, U min hu? U ngħidlu, Jiena gay, però irrid insir saċerdot. Għaliex jgħidli le?
Ma nafx. Ma nafx fil-fatt. Kieku Dun Ġorġ ikkmanda l-Knisja Maltija jew il-Knisja taċċetta. Żgur li naċċetta. Eh, taħseb li wasal żmien li anka saċerdot oh. jekk kienu miżżewweġ u għandu l-ħajra jista' jilħaq. U anke jekk inti kont saċerdot u Iċ-ċelebat sar sar toqol għalik, u ċ-ċelebat u s-saċerdozju mhux xi ħaġa li bilfors imorru flimkien. All right, ejwa nħallik tiżżewweġ u tibqa' tamministra s-saċerdozju tiegħek. U hawn ħafna djoċesijiet, speċjalment fil-Latin Amerika, li reġgħu sejħu lil dawk il-qassisin li mhumiex jagħmlu l-pastorali ta' saċerdozju biss għax huma miżżewġin. Rajt biex jerġgħu jidħlu fil-pastorali sa ċerta tali. Le għax ħa ngħidlek Alfred. Issa, gay u mhux gay, heterosexual u m'intix u.

Tgħidlu kieku għandek martek hawn u kieku għandek hekk, kemm inti iktar moħħi mistrieħ jien. Eh? Isma' insa pereżempju Dun Ġorġ li għandu lil ħutu li bqajtu anka kull ġimgħa jintaqgħu. Close miegħu.
Meta kien għaddej mill-mart, kieku kien jispiċċa l-isptar mela.
jew inkella Anzi għall-inqas. Ħasser jew id-dar tal-kler. Jew id-dar tal-kler. Biex jew id-dar tal-kler jew ħasser. Dun Ġorġ, xtaqt tagħmillek eh, domanda importanti. Rajt, rajt għal-ħaddiema mhux li bil-fors tkun miżżewweġ biex tkun qassis. Jista' jiżżewweġ. Imma li tista' tiżżewweġ. L-istess bħal ma tinti friet. Ehm, jekk ehm, qassis għandu xikun gej, per eżempju, għaliex le. Dik m'għandix taqsam fl-opinjoni tiegħi, fis-sens.
Importanti li. Xef ikollok

xorta ħadu l-kors li jieħdu l-assissin fl-università ovvja. Mela, Dun Ġorġ inti għedt li Papa m'intix, però jidhirli li kien hemm żmien fejn kont qed tissemma li tista' ssir Isqof ta' Malta. Hux? U ijwa ma naħseb jiġifieri kienet xi ħaġa li naħseb li qajmet imbagħad dak kollu. Ixxaqlek ta' ġifieri.
Li mbagħad. Kieku Dun Ġorġ Isqof ta' Malta terremot ikollna. Li kieku mbagħad dika kienet li qajmet dak it-terremot kollu. Biex jiena nispiċċa mill-ibraġġ. Imma kienet xi ħaġa fil-ħaqqa għalija jien. Terremot fis-sens tajjeb, ta'. Le, ħażin.
Le, le, ara kemm tibda l-affarijiet, jiġifieri. Le, le, qed ngħid, qajmet terremot għax ara jien xi darba kont xi llum Alfred. Biex tkun tixtieq issir Isqof ta' djoċesi bħal Malta, daqshekk, imma mimlija problemi trid tkun iblah. Kieku mhux għax veru nkun nemmen li Alla jridni nitla' fuq is-salib fuq il-Golgota u nsir Isqof, l-ewwel nett la jeżistu kudi u la jeżistu xejn għax nwaddab kollox fil-gwarda Robbi. Inti temmenx fit-titli u fil-. Monsinjur u hekk. Għax dawn huma affarijiet ta' dinja. F'ħin meta bagħat għalija l-Isqof Scicluna biex jagħmilni Monsinjur. All right. Għedtlu jiena ta' Ġesù Kristu rrid nibqa', għax dawn huma affarijiet mundani. Ilbies sabiħ, eħe, l-hena tagħna, issa bdew kanunċi anke ta' żewġ, ta' tnejn differenti, eħe, ħalli jkollhom qishom żewġ affarijiet. Imma li tkun Monsinjur, xorta ħa tibqa' t'Alla. Imma Ġorġ, imma mhux xorta. It-titli, t-titli tal-Knisja. Bħal pereżempju meta jkollok Knisja Bażilika. Imma inti jien. Differenza ta' jien per eżempju li ma li tun Ġorġ.
Irrid noqgħod nilbes l-aħmar differenti. Ma li tun Ġorġ ikun Monsinjur. Eh. Jien qed nara li jisu li l-Knisja. Inti tun Ġorġ.
Apprezzat dak li għamel tun Ġorġ dalli f'dawn iż-żminijiet.
U ta' dak il-kariga.
Aħjar tapprezzak mod ieħor. Billi biex tapar se tigga żgħażagħ u tagħmlek Monsenjur. U ħa neqaf hawn. Għax inkella dal-programm. All right? Nieħdu erba' oħra. All right?
Aħjar tistmak mod ieħor. All right? Imma mhux se ngħid għalissa kif tista' tistmak mod ieħor. Dun Ġorġ, kif twieġeb? lil xi ħadd u niltaqa' magħhom jien u ġieli nwieġeb kif naf jien. Imma inti kif twieġeb lil xi ħadd li jgħidlek jiena ma nemminx b'Alla li għandu dritt ma jemminx imma kif tista' ma temminx? Il-ġenerazzjoni li tiela' Mhux iż-żgħażagħ kollha. Le anzi. Ħafna minnhom spiritwali ħafna.
Però persuna li tgħidlek b'daw ħmerijiet Alla ma jeżistix, xi tkun it-tweġiba tiegħek? Dik jagħmluhilha ħafna drabi Fred. U r-risposta tiegħi dejjem hija risposta waħda. Inti ma temminx f'Alla qalbi? Le ma ġara xejn. L-importanti li Alla jemmen fik. Għax minn hemm irridu nitilqu kollox. X'għandi jien li ma qlejtux mingħand Alla? U jekk qlejtu, għalfejn niftaħar bih jekk qisni ma qlejtux, jgħid l-Appostlu Missierna San Pawl. Jiġifieri, jien x'inhi l-iktar ħaġa importanti? Li jien inħobb 'l Alla jew li nemmen li Alla jħobb lili? Jien għalija l-iktar ħaġa importanti, jgħidha San Ġwann fl-ewwel ittra tiegħu, kapitlu erbgħa, hawn tinsab l-imħabba. Mhux li jien ħabbejt 'l Alla, imma li Alla iħobbni hu. Alla kull min jgħidlu hekk ngħidlu tinkwita xejn sabiħ tiegħi. Ngħidlu l-importanti li int ma temmenx f'Alla, imma li Alla jemmen fik. Hu jgħidli kif taf li Alla jemmen fik? Ngħidlu li b'għadek tkellem lili bħalissa. Anke dik hija mħabba t'Alla. Ħalli inti issa tmur u taħsef tgħid, Allura Dun Ġorġ huwa daqshekk injurant li jħalli 'l kulħadd ibellagħlu kollox? All right. Imma mur u aħseb. Ma l-importanti li Alla jemmen fik, li Alla jħobbok, u li Alla jrid isalvak u nemmen li ħa jsib mod kif lilek ħa jsalvak issib lilek innifsek.

għall-fidi tiegħek u li tkun fanatku u fatalista. Aħna nafu x'iġib il-fanatiżmu. Nispara u noqtol in-nies u ngħid Alla Allahu Akbar. Dak fanatiżmu. Aħna għandna wkoll il-fanatiżmu tagħna ta'. Eħe? li kultant anke f'xi festi għadu jidher, all right, jiġifieri anke l-mod kif nitkellmu, pereżempju meta anke kien hawn dak il-gay pride jew x'tgħidulu skużani għax kultant iż-żmien ma tantx Gay pride. Il-gay pride qedta tajjeb le. Il-ġimgħa wara pereżempju saret qedta tajjeb.
Protesta u laqgħa tal-Post Malta ħadd instab. Jew xi waħda kif qaltilna fil-programm qalulha li inti għandek kanser Għaliex inti għandek ibnek hekk fil-programm ta' kalamita.
Veru, xarru kaza. Iġifiri.
Isa, isa dak l-statement. Isa dak l-statement li tfal ġew handikappati minħabba dnub. Iġifiri jena.
Eh, ma nsaqsik fuq.
Per eżempju, xi ħaġa li tweġġan ukoll fil-knisja. Ma dikka per eżempju ġew. Malta kollha għamet. All right? U mill-knisja ma tisma' l-ebda stqarrija. Imma mbagħad jekk Gvern għamel xi ħaġa hemmhekk noħorġu nagħmlu ma rridx indaħħlek fija tant, qed nisfoga jien. Jiġifieri li persuna weġġgħet jew spjegat il-Bibbja b'mod ħażin, il-Knisja ma titkellimx. Imma jekk il-Gvern għamel xi ħaġa, hemmhekk il-Knisja ħarġet stqarrija. Kieku l-Knisja, qed ngħid, qed ngħid. U jien naħseb dik ukoll hija waħda milli qal Alfred fil-bidu li n-nies qed. jonqsu lejn il-Knisja, għaliex in-nies illum il-ġurnata m'għadniex boloh. Imma llum isibu llum, illum ma jridux l-Isqof jitkellem ta'. Llum in-nies l-Isqof huwa 'l bogħod mill-Knisja ta', l-ewwel nett ma jkun Malta qatt, imma llum 'il bogħod mill-Knisja ta'. Illum in-nies trid dak is-sens ta' komunità, dak is-saċerdot li tmur kull nhar ta' Ħadd, jiena kull nhar ta' Ħadd għall-grazzja t'Alla, għall-Ġid bdejt inqaddes fl-għaxra u nofs fis-sala ta' Ħ'Attard. Grazzi għatalla t Santa Katarina, u Le, ma għadnix, għax hemmhekk it-tinta kellha titnaħħa imħabba li kienet spiċċat perikoluża. Mort fis-sala tal-parroċċa. Fis-sala tal-parroċċa ta' Ħattart. Ta' Ħattart, fl-10 u nofs. Għal grazzja t'Alla, is-sala reġgħet tinbidel. Jien kważi naf il kulħadd il kull min jiġi hemm. Għaliex anke kun nhar ta' Ħadd nieħdu gost li niltaqgħu. Naqsmu l-Kelma t'Alla, naqsmu l-Ewkaristija, imma importanti ħafna dis-sens toħloq dis-sens ta' komunità. It-Tnejn, l-aħħar żewġ żewġ Quddiesiet, qgħadtilhom fadalli xi ftit kotba mill-aħħar tnejn li ħriġt waħda tal-fidi ta' Abraham u l-ieħor tal-mixja tiegħi waqt il-kanser. Qgħadtilhom fadalli fadalli ftit inġibhom, forsi xi ħadd ikun iridhom. Inħatfu! Kulħadd irid imur jieħu ħalli jaqra, ħalli jkun jaf. Fhimt? Eh, ma anka l-mod Per eżempju. Importanti li tħobb in-nies, Ġorġ, li taqgħad in-nies madwarek. Wasana biex il-konklużjoni.
Ir-raj bir-rieħa tan-naċ jgħidilna l-Papa. Ħanħu minni jien personali u d-disa ta' tliet kwarti Jekk il-qassis ma jafx imexxija bir-rispett kollu minn hu, niddejjaq, mhux probabbli nqum u nitlaq. Jien ma ninsiex, morna esperjenza flimkien jien u Alfred, ġo grupp tal-komunità, il-Belt, fejn kien jgħix Dun Ġorġ, imbagħad sirt nafu u ħassajt aktar barka, u għamlu ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa, ma nafx kemm, naħseb domna xi siegħa u kwart għaddejn jew siegħa u nofs, u ma nafx kemm, u ma nafx kemm il-qari, u hemm minni, beda jiddispjaċini li spiċċat.
Taf kif? Għax tkun kilt.
Le, imma anke l-mod. Il-kelma t'Alla. Anke l-mod kif wasslu l-qari. Il-kant, anke l-kant importanti. Anke l-qassis, il-mod kif tkellem. Jiena fil-fatt, fil-quddiesa tal dak, insellem lil Joe Zerafa minn hawn li miskin jieħu biċċa xogħol kull nhar ta' Ħadd, imma l-kant fuq l-iskrin, dak il-kant sabiħ, dak il-kant ħaj, fhimt? Qabel tibda l-quddiesa, Jagħmel anke video ta' video
tal-Vanġelu. Dun Ġorġ. Ma jkunx ġust jekk ma nagħlqux b'din id-domanda. Il-Knisja wkoll tagħmel ħafna ġid. Jiġifieri ma rridux nagħtu l-impressjoni. Alla ħares ma tkun xejn. Nagħtu l-impressjoni Illi t-tmexxija tal-Knisja jew il-Knisja kollox ħażin. Il-Knisja tagħmel ħafna ġid, b'mod speċjali fejn għandha n-nies tagħha jieħdu ħsieb it-tfal, pereżempju, is-sorijiet li jagħmlu tant ġid, saċerdoti tajbin. Jiġifieri, il-Knisja għandha fergħat li jagħmlu ħafna u ħafna ġid. U nixtieq li nagħlqu, u hemm ħafna saċerdoti tajbin. U ħafna parroċċi li speċjalment hemm. Dawn in-nies li jkunu verament fil-bżonn nifittxuhom. Jien l-ewwel wieħed ma nistax immur nipprietka bħalma kont, imma mikul bil-qrar u l-counselling. Mela dak mhux kollu hu ċ-. Eh, jekk tippermettili, tinsiex meta semmejt counselling, għax din ħarbitli, li għamilt no, inti saqsejtu għalfejn jistudja saċerdot. Għalhekk jistudja saċerdot, għax is-saċerdot huwa counselor, għax ħafna drabi, Nieħu l-parir m'għand il-parrukkier. Mhux hekk? U ma mmurx għand is-saċerdot, għax dik oħra. Imma mela dak, mela, mela dak il-ġid, u meta tiġi tkellem lili, Alfred, ma għandekx l-alloġġ idur. Ħalli kif tgħaddi se jagħtina ħamsin jura. Meta ġejt tkellem lili, setgħet għaddiet is-siegħa u bdiet oħra. U mbagħad fl-aħħar tgħid li jien obbligat xi ħaġa ngħidlu iva. Ngħidlu għid Ave Maria għalija, għall-bżonnijiet tiegħi. Mhux Ave Maria, aqwa minn 50 euro. Din tajba. Aħna obbligati mela xi ħaġa li nagħlqu bil-barka. Daqlek, mela.
Imma qabel nagħlqu bil-barka, dun sorta ma dal-programm għandna l-kompetizzjoni. Did-darba, mhux se ngħidlek meta twelid għax issa nafu kien fl-ewwel programm. Ma forsi tiraw. Forsi tina, le, Tgħidilna meta sirt qassis, id-data. 21 t'April 1979, 1979. Kien hemm ħafna iktar xi ngħidu, mod speċjali. Meta tridu niġi. Ma tkellimna xejn, kważi xejn. fuq il-fidi, għax dak suġġett li xtaqt niddiskuti ħafna fuq il-fidi, imma d-direzzjoni anke ta' Smash Television qed tgħidli biex 'il quddiem nerġgħu nistednuk, naħseb naħseb int biss ħa tkun fil-post. Le, le, le, hemm ħafna spazju għal ħafna nies. Nagħlqu hawnhekk nirringrazzjaw l-isponsors kollha tagħna. Grazzi. Minn qalbi nirringrazzjahom u speċjali wkoll il-funner illi għenuna Dun Ġorġ grazzi li ġejt magħna. Bil-qalb kollha.
Issa tajjeb li ngħidu Fred qabel nagħlqu jekk forsi semgħuna ngħidu għax il-ġimgħa l-oħra għadna hekk u forsi għadkom kif qed taraw jien naf l-aħħar biċċa għaliex ma' Dun Ġorġ kellna l-ewwel parti, jiġifieri tistgħu tidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook, YouTube, Spotify, tisimgħu l-ewwel parti u mbagħad tisimgħu anke din.
Int rebaħ mingħand il-Budella Restaurant. Mhix qed tidħaq. Fejn? Jien dal-Budella nafhom mill-Belt u naħseb ir-restaurant għandu xi ħaġa, xi konnessjoni. Hawn il-kompetizzjoni tal. Eħe. Budella Restaurant li joffri ikel Malti San Ġwann, tajjeb ħafna. F'liema triq? Naf.
Issa noħduk, Dun Ġorġ. All right, ejja.
Tista' tniss April ta? Le, Sal-birthday.
Naħseb sa Ġunju.
Ta' wara l-birthday jkun. Grazzi lil kulħadd, ningrazzja d-direzzjoni ta' Ivan Baldacchino, aħna mmorru ningrazzjaw il-ħaddiema kollha wkoll tagħna ta' Kalamita u il-biskuttin. Dun Ġorġ f'idejk. Grazzi.
Iva Missier Qadis, nixtieq nirringrazzjak. għal ħafna ġid li int qed tagħmel permezz tal-Knisja tiegħek, għax hija tiegħek, għax hija mmexxija mill-Ispirtu tiegħek. Għax l-Imgħallem tagħha huwa l-Mulej Ġesù, dak li ta ħajtu għalija. Għalhekk nixtieq imbierek lil dawk in-nies kollha li joffrew ħajjithom kollha ħalli jkunu ta' ġid għall-proxmu tagħhom. Dawk li hemm anke fil-missjonijiet. Dawk il-ġenituri kollha li anke għadhom jgħaddu l-fidi lil uliedhom. Il-morda kollha u dawk li jduru bihom. Dawk fl-iskejjel u f'kull postijiet ieħor anke djar ta' anzjani. Għalhekk nitfa' l-barka tiegħek fuq dawn kollha u fuq is-semmiegħa u t-telespettaturi kollha fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Grazzi Dun Ġorġ.